Вӑт пӗлетрӗ мӑнӑрччи питӗ ҫӑмӑл ача-пӑчасем валли ҫырма. Вӑл хӑй юхса пырать. Вӑт пуҫра кӑна и хӑех каять. А, а вот мӗн пысӑккисем мӗн варанташран кӗрсе кайса питӗ асапланатӑн. Ачасем валли асапланмассӑн. Унта чунра сейлет, анчах пӗрех вӑл савӑнӑҫпа вӗсленет. А пысӑккисем валли ҫырма йывӑр. Вот, ну, сӑмахран, унта ҫапӑл ҫӑпӑр ҫӗлеп халь те йӗретӗп ӑна пулашасшӑн. Улан учительсем те йӗреҫҫӗ класра. Хам та йӗретӗп халь те. Питӗ интереслӗ пулса тухрӗ ҫавна ҫыраса. Вӑл ӗмӗрпех ман ҫакта вот тӑрӑнса ларнӑ вӑл йӗп пек. Ҫав ӑрату. Вӑл манра-ҫке хӑй ҫапасӑп. Вара пӗрре Мускавра, пӗр кухньӑна кӗтӗм те эп ӑна ҫырса хунӑ ҫыр сехетрӗ. Лартӑм та кухньӑра. Я ж казась ведь хирургический вара ҫыртӑм та йӗрсе ятӑм. Кӑш кайран редакцилерӗм, вара ҫавӑн хыҫҫӑн ман ҫав иртсе карӗ ырату. А вӑл ялан ялан ыраттарса тӑнӑ вӑл ҫав. Вӑл вӑл хирургический операци пулнӑ вӑл. Эп ӑна халӗ вот мӗне, эп ӑна вот вуланӑ чухне халӗ йӗретӗп. Вот нимӗҫсем те, вара вӑл ҫӗнтерсе тухрӗ тихам та пин те ултсӑр сакӑр вунӑ калав пулнӑ-ха вӗсем унта Дольчевеллере. Вӗсем те вроде, вроде все плакали, тет. Ну, вара калать, ведь очень простой язык. Она питӗ ансат ведь. Унта нике ҫук. Ҫам пек, ҫам пек, ҫам пек, тет те, ҫам пек пырать. Лайӑх калав хутшӑнатӑп. Унта ытлашши илемлетсе пӗтермен. Унта мӗн те ҫук ла. Ансат чӗлхепе кӗскен каласа парать вӗт. Пыраҫҫӗ унта хӗвел хӗртет. Унта вот нимӗҫне вот ҫав, ҫав жюри председательне питӗ тӗлӗнтеррӗ. Вара ӗнтӗ это потрясающий образ. Это на у чӑваш эти чӑнахах та ҫам пек. Вӗсем кураҫҫӗ вӗт-ха иккӗш никам та ҫук вӗсен. Вара вӑл калать, аякра тет пӗр йывӑҫ курӑнать тет. Ҫав мана тет, тӑван пек туйӑнать тет. Вара вӑл Вальтер Мартенвальдсер вӑл Шерге писатель вӑрӑ я просто плакал тет и хотел что за это народ это наверное тет образ народный чӑнахах та пирӗн пирӗн вӑл пирӗн пирӗн сӑнар вӑл хир варринче юман юман ларать. Шӑпчаловал апа. Мӗнле-мӗнле кӗрсе юлать вӑл питӗ интересно. Кӗрсе. Ӑна илтнӗ вӗт ха мӗн туни. Ним те ҫуккӑ вӑл, юндра вӑл. Ӑна илтет вӑл, тен юррине илтет вӑл, тен юррине илтмен те вот пирӗн пур вӑл чунра ҫав. Где-то говорит потрясающий образ тет. Нигде такого образа нет тет. Это чисто народный. Чӑнах автаҫан пек. Вот вара унта, унта лӑннине вот нимех те ҫуккӑ. Унта ҫавах та вот вӗсемле мӗскӗн, вӗсене хӑваласа ҫитет ҫав ҫитӗк-ҫатӑк пуҫтарса ҫӳрекен ҫын. Чӑнахах та ҫем пек ҫӳретчӗҫ вӗсем. Унта ним те ҫуккӑ тӗрӗссипе каласан. Леш мӗнне те унта, унта паллах питӗ вӑйлӑ вӑл. Ӑна пулӑшаканӗ малтан хӑрать вӑл, унӑн ик ури те ҫук ҫавӑнта ларать вӑл. Кайран вӑл тет, ӑна вӑл тет, халь мӗн тӑвать те вӑл, тет, вӑл тет, йӗрсе арать, ҫак вӑл тет, ман атте пек туйӑнать, тет, темскерле. Вӑл та питӗ чун вӑйлӑ, чун. Тата вӑл пулса иртнӗ вӗт хай мана хӑшла. Мӗнле чӗрӗ юлнӑ эпир. Мӗне Луисӑна мӗнле хӗнерӗм эпӗ, мана чӗп-чӗр юн килтӗмӗр эпӗ, раннипе вӑл чӗп-чӗр юл. пӗтӗм чӗркелесе пӗтернӗ. Леша мӗнле таса вӗт-ха, вӗсем выҫӑ. Мӗнле таса Лиза, вӑл Лизука ҫӑкӑр пирӗн мар вӗт-ха вӑл тет. Ҫавӑнта вӗт ӑна илмест вӑл, выҫӑскер. Вӑл ҫӑкӑр пирӗн мар тет. Пирӗн пулать. Вӑлта питӗ тӗлӗнмелли истори. Мана анне калатчӗ пӗчӗк чухнех. Вот тете вӑларҫин, пӗлместӗн. Эп пӗчӗккилех ҫам пек калатчӗ пирӗн чухне. Аслу Ева вӑйсӑна пӑхакан эсӗ пулатӑн. Пирӗн ҫам пек ҫынсене тӳрех инвалида ӑсатаҫҫӗ вӗт. Пирӗн пурччен та Ухмахсен кайнӑччӗҫ. Вот унта пирӗн турханта инвалидсен ҫурчӗ пурччӗ. Вара вӗсене ун пек хӗр ачасене пусмӑрлаҫҫӗ, мӗн тӑваҫҫӗ. Ҫав Саньккан унта тепӗр тӑватӑ-пилӗк ача пырать ҫӳретчӗ хӑйӗнчен ҫакланса. Ну, Ухмахсанькка тетчӗҫ. Ну, пирӗн Луиза та вӗт ҫам пек вӗт-ха вӑл, вулама та пӗлмест, ҫырма та пӗлмест. Анчах та вот пӗлместӗп, ну вӑл Эпӗ ӑна ӗмӗрпех пӑхатӑп. Анне пирӗн утмӑлмӗш ҫулта вилчӗ те пилӗк парсах парӑннӑ чухне малтан тете кӗчӗ черетпе. Пӗлместӗп мӗн ҫинчен калаҫнӑ вӗсем. Унтан анне чӗнсе илчӗ Луизӑна. Мӗн ҫинчен калаҫнӑ пӗлместӗп. Вара мана чӗнсе илчӗ. Эккӗ ҫини пулнипе вара вӑл каларӗ мене. Асту, Луизӑна санпа пултӑр, инвалидсен ҫуртне ан парӑр. Вот. Эпир ӑна анне каламасассӑн та ун пек пулма пултараймасть-мӗншӗн тесессӗн вӑл эп хам шутлатӑп, пирӗн ҫемьере Луиза пулман пулсассӑн, эп ӑна пӑхман пулсассӑн, эп пач урӑхла ҫын пулаттӑмччӗ, эп усалрах пулаттӑм. Эп вот эп тӳрех ҫав ӗмӗрӗпе Луизӑна пӑхнипе эп тӳрех куратӑп кама, кама пулӑшу кирлине. Эп тӳрех куратӑп. Вӑл ҫак ҫынна пулӑшу кирлӗ. Вот. Темскер ман вӑл ҫак пулса ҫитнӗ вӑл. Вӑл Луиза, вӑл маншӑн ӗнтӗ вӑл телей пекех, вӑл ангел пек. Ҫав тери ырӑ кӑмӑллӑ. Ырӑ кӑмӑл мар. Вӑл тӗнчере усал пулнине, пуррине пӗлмест. Вӑл ялан ыр. Вӑл пурне те юратать. Вӑл мӗскер, вӑл нихӑҫан та никама та ҫилермест. Ҫиленсессӗн те тӳрех каҫарать. Вӑл, вӑл мӗнле калама леш вырӑсла классический договор. Питӗ таса ҫын. Вӑл ҫавӑн пек вӑл ман аппа. Унтан вӑл тата ӑна Турра вӗрентмен-и-ха Турра ӗненме? Ҫавӑнтарах вӑл питӗ Турра ӗненекен ҫын. Эп килтен тухса кайма пултарать вот вот виҫӗ хут, тӑватӑ хут. Ман вот халь эп кайса килеп аптекӑна. Вӑл алӑк патне кайса тӑрать. Ӑна никам та каламан. Паракал сӑк-сӑк хӑркӑнать-ха. Эп сӑк сӑкмасӑр килтен тухаймас. Эп ҫирӗм хут тухмалла пулсассӑн ман ҫирӗм хут сӑк сӑкмалла. Унсӑр эп килтен тухаймастӑп. Вот ҫавӑн пек тытса тӑрать шӑнӑрӗ. Вот. Унтан вӑл Нихӑҫан та вот мӗн те пусассӑн ах мӗнле кайса килмелле-ши тесен ай кай пур-ха тет. Ан хуй-ха. Вот ҫав тери тытса тӑрать вӑл пурнӑҫ менине. Вот. Вара хӑш чухне тирене шеллеттӗм тете ҫавна кураймарӗ вӑл. Вӑл, вӑл пӗр питӗ выҫсан юратать вӑл, анчах та ӗмӗр унпа пӗрле пурӑнманнипе вӑл ӑна пӗлместчӗ. Вот. А лешӗ вӑл тӗлӗнмелле ҫын. Тата вӑл ӳкерет вӗт-ха, каччӑнсем ӳкерет вӑл йӗтем пуҫласа каҫчен. Хӑй вӑл вулама та пӗлмест, чысне акумӗн симӗс-и кӑвак ӑна та пӗлмест, ӑна вӑл тӗлӗмелле пӗтӗм ӳкерет, хӑйне вара ун чухне тыткалать вӑл паҫӑрхла. Эш творчество ҫын теҫҫӗ-ха шӑпҫан пек. Вӑл кунӗпе ӗҫлеме пултарать. Унӑн не выставкӑра ӳркеннӗ тесе калаҫҫӗ-ччӗ. Пулнӑччӗ пӗрре выставкӑра та. Вӑл мӗн, кунӗпе ӗҫлеме пултарать вӑл. Вара ун чухне ун ним те ыратмасть. Вара калать, ах, кунӗпе ӗҫлерӗм, нимӗн те пулмарӗ тет. Курать вӗт-ха ӑна, вӑл темӗн чухлӗ картинка тунӑ, нимӗн те пулмарӗ тет. Ӑна вӑл курать. Пӗр хӑш, ай, ох, мӗнле хитре тет вӑл. Кунӗпе пӗр ҫимесӗр ӗҫлеме пултарать. Вӑт ҫавӑн пек. Вӑл, паллах, вот ну, яланкас, ах, Енӗкла сирӗншӗн ӗнтӗ вот питӗ нумай пӗлтерӗшлӗ ӗнтӗ пулнӑ пичче. Паллах. Яла ман ҫавӑн ҫине хушас пек пӗлместӗн. Хушӑманшӑн питӗ пӗлтерӗшлӗ пулнӑ. Тем вӑл Луиза пулнӑ. Вот. Вӑл вӑл ҫавӑ пулма пултарать. Вӑл пач мана урӑхла ҫынни вӑл. Вот вӑл урӑхла вӑл. Вӑл Луиза тытса тӑрать мана. Вӑл ҫан пеккисем пурнӑҫра. Вот. Вара вӑл калавӗ калавӗ вӑл. Я хӑш чухне вот шутлатӑп та вот питӗр самантсене. ҫын тӳссе ирттерет хӑш чухне пӗлтермелле питӗ вӑй-хал пулнипе мар хӑш-пӗр мӗнсенче вӑй-хал та ҫук чӗре шаккать физически чӗре шаккать ҫавӑнпа ӗҫлейместӗн ҫавӑнпа ҫеҫ Пире, пире ӑна, эпӗ ӑна мӗншӗн калап, тухтӑр каларӗ, пирӗн анне чирлесе ӳксессӗн каларӗ. Чирлесе ӳкрӗ вӑл пирӗн алли пирки, анне вара каларӗ, чӗре пирки, ку чӗрепе терӗ, виҫшер ҫул пурӑнмалла. Сирӗн аннӗр питӗ вӑйлӑ асапланса килет. Мӗншӗн тесессӗн чӗри вӑйлӑ. Чӗри шаккать те шаккать. Вӑл шӑпчан пек пулчӗ. ытла чӗрлӗ уйрӑм. Пуҫҫанпа вот хӑш чухне вӑл вӑл пулнӑ ҫавӑн пек самантсем ман пурнӑҫра та чӗрӗ шакал те вӑл. Вӑхӑт иртет те, темле вара ирсе каять ҫав вӑхӑтра. Ну, халь эп ӗнтӗ ялан чӑна как-та ялан бибипе пиҫетӗп. Вот Пӗлместӗм вӑт халь, питӗ пӑшӑрханатӑн, питӗ хурланатӑн ҫамрӑк тесе. А кайран иртсе-кать те вӑхӑчӗк питӗ тӗрӗс пулнӑ. Ҫавӑн пек пулмалла пулнӑ. Вӑт, сӑмахран, ӗмӗнӗччӗ ну, пурнӑҫран та, ҫемье пурнӑҫӗнче те, сӑмахран, Вот хальпе хатӑр пӗтӗмпе Турӑ илсе пынӑ пӗтӗмпе тӗрӗс тунӑ Турӑ ҫав пек пулмалла пулнӑ. Вот, сӑмахран, литературӑн ӑна кӗнене вӑл мана кирлӗ пулнӑ Библи валли кӑна куратӑп. Ытларах ача-пӑча литературипе ачасем валли ҫырни те ача-пӑча писатель вӑл урӑхларах ҫын. Вӑл питӗ кӑткӑс япалана та ансатрах каласшӑн. Вӑл ҫав тери кирлӗччӗ Библи чӗлхипе. Мӗншӗн тесессӗн Тем те питӗ кӑткӑс мӗне текст, ну ҫавна темле ансат каламалла, уҫӑмлӑ каламалла. Ҫавӑнта та ҫавӑ пулӑшатчӗ. Пӗтӗмпе вот йӗркеллӗ, пӗтӗмпе ҫавна шутласа тунӑ пек пулса пырать. Вот шӑп ҫавӑн пек пулмалла пулнӑ тесе шутлатӑп.